2020 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ радиоилекенӗмӗр, ентешӗмӗрсемӗр, чӑваш культурипе кӑсӑклаканӗсемӗр, тусӑмӑрсемӗр. Ҫулталӑк вӗҫне пула-и, емӗнле те пулин тепӗр сӑлтава пулине сисӗнмесӗрех сирӗнпе тӗл пулма вӑхӑт ҫитсе те тӑчӗ. Хавас паян сире черетлӗ кӑларӑмпа паллаштарма, Тав сире пире тимлеме вӑхӑт тупнӑшӗн. Ҫак кӑларӑма эпир чӑваш культурипе, йӑла-йӗркепе паллаштаракан пултаруллӑ Чӑваш Енри уяв юрӑ-кӗвӗ ушкӑнне халалласшӑн, унӑн кунӗ-ҫулӗ ҫинчен каласа парасшӑн. Тӗрӗссипе каласан,

Вӑтӑр пилӗк ҫул иртсе кайнӑ. Вӑл пин тӑхрӑшер сакӑрӑнваттӑмӗш ҫултанпах ӗҫлет. Ӑна Чӑваш АССР тӗп хулин Шупашкар администрацийӗ шайӗнче йӗркелесе янӑ. Вӑл Нарспи юрӑпа ташӑ ушкӑнран тӗвӗленсе кайнӑ. Малтанпах уяв ушкӑна Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ культура ӗҫченӗ Зинаида Алексеевна Козлова ертсе пырать. Ун йӗри-тавра шутсӑр хӑвӑрт халӑх пултарулӑхӗпе кӑсӑклакансем тата ҫав пуҫарӑва аталантарма пулӑшакансем пуҫтарӑннӑ. Ку ушкӑна хутшӑнакансем хушшинче сывлӑха сиплекенсем, юристсем, вӗрентекенсем, вӗренекенсем, ӑҫтахсем, пир тӗртекенсем, апат хатӗрлекенсем, суд ӗҫпе ҫыхӑннӑ ҫынсем тата ыттисем те нумайӑшӗ. Ку ушкӑнра халӑх пултарулӑхне ҫынсем патне ҫитерекенсен хушшинче Алевтина Тельцова, Светлана Лаврентьева, Владимир Данилов, Любовь Смирнова, Галина Кудряшова, Валентина Попова, Николай Туктанов, Геннадий Степанов, Эдуард Кириллов тата тата та нумайӑшне аса илме пулать. Ушкӑн вунсакӑр ҫирӗм ҫынран тӑрать. Ушкӑнра юрлакан юрӑсем хушшинче чӑвашсен тӗрлӗ этнографи ушкӑнӗсен хӑна, туй, улах, хӗсмет, вӑйӑ юррисене тата такмакӗсене илтме пулать. Зинаида Алексеевна халӑх йӑла-йӗркисемпе тата уявсемпе паллаштаракан пысӑк ӗҫе ҫултан ҫула туса пынӑ май Туй, аслӑ вӑйӑ, кӗр сӑри, салтака ӑсатни йӑласене пурнӑҫа таврӑнма пулӑшнӑ. Халӑх пуянлӑхне пуҫтарас тӗп шухӑшпа чӑваш халӑх пурӑнакан республика тӗрлӗ районӗсенче анчах мар тата республика тулашӗнче пурӑнакан чӑвашсем патӗнче Тутарстанра, Пушкӑртра, Ульяновски, Самар Енре, Сартура та пуҫтарнӑ. Зинаида Алексеевна ҫӗр-ҫӗршер

халӑх юррисемпе паллаштаракан ӗҫре чӑн малти. Унӑн ӑсталӑхне тӗп хурса республика шайӗнче тата тӑрӑхри ӑстасене вӗрентеҫҫӗ, семинарсем тата ӑстасен шкулӗсене йӗркелеҫҫӗ. Пин те тӑхӑр ҫӗр сакӑрӑмӗн ҫиччӗмӗш ҫулта уяв Союзра иртекен иккӗмӗш халӑхсен пултарулӑх фестивалӗн лауреачӗ пулса тӑрать. Пин те тӑхӑр ҫӗр сакӑрӑн-саккӑрмӗш ҫулта ушкӑн Мускавра иртекен тӗрлӗ халӑхсен фестивалӗн дипломӗ илме тивӗҫлӗ пулать. Халӑх пултарулӑхне аталантарас ӗҫре пысӑк ҫитӗнӳсем тунӑшӑн, чӑваш халӑх кӗвӗ-семӗпе паллаштаракан ӗҫе аталантарнӑшӑн, ҫамрӑксене халӑх пултарулӑхӗн тӗп тӗллевӗсене ӑнланма панӑ май панӑшӗн пин те тӑхӑр ҫӗр тӑхӑрӑн пӗрмӗш ҫулта чӑваш ҫамрӑксен Ҫеҫпӗл Мишши премийӗн лауреачӗ пулса тӑнӑ. Пин те тӑхӑр ҫӗр тӑхӑрӑн пиллӗкмӗш ҫулта уяв ушкӑна Францири культура министерстви тӗрлӗ халӑхсен фестивальне йыхравланӑ. Уяв ушкӑн Пӗтӗм Раҫҫейри Атӑлҫи ҫӑлкуҫӗсем ҫулсерен иртекен фестивалӗн лауреачӗ, Чӑваш Ахахмерденӗ, ӗмӗрсен эрешӗсем, Сарпа Ҫавал ҫаврисем уявсенче яланах хутшӑнакан ушкӑн. Ҫавӑн пекех ушкӑн Аслӑ Новгород тата Тюмень хулисенче те ҫӗнтерӳҫӗ пулса килнӗ. Пин те тӑхӑр ҫӗр сакӑрӑн тӑххӑрмӗш ҫулта мелодия Ай юрлар-и юррине ятлӑ пластинка кӑларнӑ. Унта Ушкӑнӑн ҫирӗм юрри тата кӗвӗ семмисем кӗнӗ. Чувашия телевидени радио пӗрлешӗвӗ пин те тӑхӑрҫӗр тӑхрӑн саккӑрмӗш ҫулта уяв ушкӑнӑн Чӑваш халӑх юррисем ятлӑ ҫирӗм пилӗк юрӑран тӑракан пухӑва кӑларать. Пин те тӑхӑрҫӗр тӑхрӑн тӑххӑрмӗш ҫулта Чӑваш халӑх вӑйӑ тата хӑна юррисем видеокассета та тухать. Уяв ушкӑн пултарулӑх каҫӗсем яланах ҫӳлти шайра пулса иртеҫҫӗ, мӗншӗн тесен ушкӑн ырми-канми халӑх ӗлӗкренпе пуҫтарса тата сыхласа хӑварнӑ ӑс-хакӑлне илемлӗн кӑтартма, халӑх пултарулӑхӗн хаклӑ енӗсене илӗртӳллӗн те ҫӳлти шайра паллаштарма пултарать. Ушкӑн ертӳҫи Зинаида Козлова каланӑ тӑрӑх, Уяв хула шайӗнчи халӑх пултарулӑхне паллаштаракансен хушшинче чӑн пӗрремӗшӗ. Анчах та ял тӑрӑхӗнчи ушкӑнсем вара чӑн халӑх пултарулӑхне кӑтартаҫҫӗ, ҫавӑнпа та вӗсем ҫӳллӗрех шайра. Уяв ушкӑн кайран тӗвӗленнӗ ушкӑнсем валли чӑн тӗслӗх пулса тӑрать. Ансамбль уяв является ведущим фольклорным коллективом республики. На его базе проводятся республиканские

Паян тухнӑ кӑларӑмӑн шучӗ тӑхӑр-вунтӑх хӑрмӗш. Ҫавӑнпа та эпир сире тепӗр уйӑхра ҫӗрмӗшне пирӗнпе пӗрле пулма тата итлеме йыхравлатпӑр. Вӑрӑм ӗмӗрлӗ пулӑ Раскал. Сегодня в эфире прозвучала 99-я передача, поэтому приглашаем вас, дорогие друзья, послушать юбилейную, сотую передачу «Долголетие тебе, Раскал».